Peko me acel, peko ma tye ka yelo ker kwara Acholi peko me acel en aye lok me cwak ot kongo, lok me cwak ot kongo oweko Acholi bigak i peko matwala kadi ka kingeyo ni gin marac tye i dye kal omyero kiyweo cwak ot kongo pe ye. Abikwano peko ki peko ma tye i doggola pa Acholi i kit pa kal kwaro, jami ma odiyo ker kwaro. Surrounding pa Acana tye marac, mono peko namba wan. Dano ma gu surrounding Acana, jo ma pe genne pe watwero genogi, li enoni weko wan wabedo ki tam ni, Rwot acana en kikome pe dong bigenne, pien surrounding pa acana opong ki jo maraco keken. Amito awac ka maleng ni, an i karena me telona, omyero abwot impact, positive impact. I karena me telona, in latela moni kicimi itye Chief Justice. me Uganda in iloyo kot omyero iwek impact, positive impact odong i kareni wek diki maca ki lok ki po kwede ni i kare pa owiny dolo acwali onongo justice ma kuman acwali onongo kony ma kuman i kare pa owiny dolo acwali obedo ki gin ma kuman. Impact, Pe kwan keken, wumed kwanwu ki impact ma wun wugwoto i lobo, wek diki maca lutinowu kipogi with the type of impact ma in igwoto i lobo i creating i kwo pa community ni. In iloyo justice.

In terms of neno lok kom ngomwa ma kitye ka lanyone, kitye ka manone, kitye ka yakone, what justice are you giving Acholi? Leave an impact wek diki ma ka ipeko i opic dano waco ni i kare pa Norbert Mao wan wanongo justice ma kuman. Ma kuman, ma kuman, kiculo dyangi pa Acholi i kare pa Mao. Kiryemo dano ma gitye ka mayo ngom pa Acholi i kare pa Mao, onyo kijuko dano ma gibino ka ka gagge i ngom pa Acholi i kare pa Mao. Mao providing justice ma onongo wamito ki bote. I kare pa Boss Migutim ma Boss Migutim tye i tela, wan waneno jami ma kuman, kuman, kuman otim left and impact ma kuman, kuman o creating impact mo kuman i kwo pa kaka, i kwo pa komuniti ma wutye mubedo iye. Enoni aye gin ma pire tek. I kare pa Rwot Acana, wan wadong Acana ocreating impact ango i kwo pa Acholi? Apart from Acana being surrounded by thugs.

Kece, Ker kwaro Acholi myero obed i interest pa Acholi. It doesn't matter ni Rwot-ti a ki kwene, koni a ki Payira, koni a ki Atyak, it doesn't matter. What matters en aye Constitution ma Ker kwaro Acholi kati kwede ma twero konyo Acholi i kit me pur, i kit me gwoko ngom, i kit me nyom, i kit me kwan and so forth. i kit me food security i kit me nyano lonyo i cing dano nyano lonyo kibi kuro bot gamente keken ma pat ki pa gamente megwa tye kwene kong pe wacak wan macalo wan ki komwa ni atek ki lwak ki ganga bene tye Atek ki lwak ento ki ganga bene atye. Lee man me arwot ki oda ni ocito ci balo politics me Acholi-yu, ngat man dong cito pi en ki family ne, pi en oweko for God and my country dong olokke odoko for God and their stomachs. Ngat ma dong tye pi wan peke, gitye pi gin. Pi wan is not there anymore. Amito awacciwu olanya olenge Tony is the same person. Tim ma olanya olenge otimo i kom an kacel ki people power pien an aya kelo people power i Northern Uganda and an aya inviting Bobi Wine i Northern Uganda. An aya recruiting. Atye ka neno jami ma obitimme i kom acana. is not going to be far from jami mutimme i kom an otim. Pien do acwili yeta, oo, maro cente, ogamo ceno ki bot gamente, oweko people power, oweko aweciwu, ngat matin oweko wan opeke people power, obedo olanya olenge Tony. Olanya olenge General Tony. Da awinyo ti kono minister me mineral. Kono minister me minerals ya, i, i, i, i, i ke kwara acwili, ucake ni ngo? Olanya is a skimmer.

Experience ma dong itye kwede i Tela, iri dong i opic meno pi kare malac. Olanya olenge Tony can not be minister for minerals i ker kwaro Acholi. Obikwalowa poto lalo, obikwalowa. What Olanya did to us jo ma obedo i people power ngeyo. An aye a recruiting Olanya ki i Gulu University ma gubino bota i For You Restaurant. I don't want it to repeat i kom Rwot Acana. Acana bidong ma nen calo laming kun nongo olanya olenge, en aye onyweno acana. Dong olanya ka onyweno acana, tyen dok en dong onyweno ker kwaro Acholi weng. He is misleading acana because of his selfish interest. Olanya olenge toni tye ki ngec. Olanya olenge tye ki ngec. Dano mukwano ryek tye ki ngec, very intelligent, very brilliant. But olanya

Polle cente. Tek ineno olanya otingo cente olik kuk ki ingeti dong wene o. Dong obidoko lamone ni bene obicako yenyo dano me neki o. An atye ki record, atye wa ki dwon olanya ma recording ma olanya tye ka bita wek ki ci neka o. Tye ka bita I have everything ma olanya bita ni o left na ngat moni tye awene kor kare man dong gitye abita me aneka. Ki tung cel ate aringo tema. So rwot acana you are being misled by etono lanyo lenge aya surrounding pa rwot acana kong in de nen watye ki dano ma twero miyo tam ki rwot acana in terms of entertainment man inoni rwot acana oketo kono Okwera kon man gi. Dano ma kilwongo okwera kon man, ma iwinyo wa inying nyinge bene leb mono waci ni kon man. Okwera kon man tye advisor pa Rwot Acana. With such a name, okwera kon man. Gitye i nget Acana. En Acana obedo tye bii. Pe tye ka niang ni lutino obino ka ciko en i obwo ka en emoko top lutino rye arya ki gin rye arya ki cene.

I ker kwar acoli instead of in ringo rwot acana lawo maca oringo obino obino Kampala rwot acana obino Kampala o involving gamente ko i lok kom ker kwar acoli this is wrong so wrong an aloko gin ma angeyo why do you have to involve gamente me me me backing in kun in ingeyo ni jami pa acoli myero obed i cinge acoli i dye kal pa acoli gamente ka bino Gamente obin mere ka konyowa dong ki yaro tamwa maber dong ocit malo keken ento pe gamente obin ka protecting criminals. In ibedo i Kampala rwot acana, an atye i Kampala wun jo dong iwaco wamito cito i kot wamito cito i kong dong wucito i kot pingo wumito nyweno acoli? Rwot acana ka dong tye ni gamente obibakki acoli through acana ci dong gamente myero obakki acoli through apire bene. Apire bene dong oringe obino yeny backing ki bot gamente. Yes, mono lok ma an abye waco kadi wa bot ladit lobo I will tell him ni dano ma gitye ki lok I komgi ma cing gi cing gi kiwaco ni cing gi obedo boco I kom jami pa acholi gitye ka ringe ki bino oko boti ka yenyo backing. Jo mukene bene dong omyero oyeny backing ki boti so in ma calo gamente dong kany bene apire back him kany bene acana back him anen ka I backing joni weng confusion will increase. Pud cabit okato-ni, i opic ka ma an adonyo iye, waraga pa acana tye iye. Acana tye ka yenyo backing ni lok ma tye i kom en ni tye politically motivated. In ma dong iringo bot gamente-ni, you is not political? Ka wabitelo acoli, watelo acoli labongo lum i dogwa. I kare pa Mao wanongo gum ango? I kare pa owiny jolo wanongo gumo ango? Man komedi utye ka lengo loko wee wi owiny jolo ni owiny jolo etye apoko acoli lawor dong an onongo angeyo ni wubbi bino ka loko issues issues not discussing personality wubedo ka discussing rwom wutye ka back biting gossiping ki nying owiny jolo ni owiny jolo aye tye ka poko acoli owiny jolo tye ka owiny jolo has got all the rights me guiding he has to guide Ka ni i culture, noka wun bene ingeyo culture, owiny dulu ngeyo culture iye wa ki ngeye. Ka ni culture, owiny dulu loyo butyen apar. An kadi ada kwedi angeyo beni, kaka ma beni tye angeyo. Owiny dulu loyo butyen apar ka ni obino i culture. A lot of you, you even don't know culture obedo gin ango. Owiny kit ma ogaid med dong ki rwomme me kwanne ni ki opic ma kimiye ni owiny dolo is the best choice me bedo even patron pa lutino acholi iyo mapol ma lutino wa matye i universities mapadi padi. Wuketo winy dol macalo patron kwene, patron kwene, patron kwene, ngec ma tye kwede, experiences me tela, kacel ki ngec me tekwaro, kacel ki ryeko me lok, wisdom mo winy tye kwede. Pe ni ka wadar ko winy dolo then we don't know him. Wangeyo his capability. Ineno? So, wuwek cwalo blame, this is blame game ni owiny dolu tye ka poko wu, opoko wu awene. Wun aye wu lupok kaka. Lok man ni joni lumalo, joni lupiny, joni lukwene, en wun rwodi wa wutye ka encouraging. Wuweko lok a ki i dogwu ka dong bino dong cito kwene. Koni a ki pa ira, koni a ki atyak, koni a ki pa labek, lamor, koni a ki kwen, koni

I nino bayi olanya ceyo ki i cingi, i nino bayi olanya otute i koma. Ngat ma ocoyo waraga ka wacito kwede bot kapten obote delay ma kicoyo waraga ni otim tye marac, gamente wun aye wugoyo otim wunong yo me cango otim, otim tye marac. Laco waragani odanya odenge tonye ma en aye tayo piny kuman ma an abuto piny kuman atye ka tayo piny. ma kityeko col cok weng wawoto wan ki oboti ci wacito kwene atye ka temo titi gin ma olac atimo i nge lacen ma dong olanya oneno ni gamente mito keto an ka ka maber loyo eno olanya ocwalo loko bot bot gine ocwalo documents wa weng gin ma en aye ocoyo you can imagine such an evil act. dark hearted person gin ma en aye ocoyo pira an wiya dong rete keken atamo ni omera dong tye ka konya ocoyo jami ni weng otim myero kikony otim mito gin kumaro kumaro gamente myero oneno mar pien gamente aye owaro tim go kore gin gin gin obote an atye i motoka wiya bare treatment peke giriyo gidok kany gin opic weng gudonyo gin obote aryo adek gamente dok okwanyo an oketo an i pocition ma lalenge Olaja tuge ringo ki flash disk ma en aye ocoyo jami pira weng iye, otucel kene caro bot People Power ni ja lulokke o, en aye ocoyo kene ni etye ka konyo minne ni ja lulokke o. Social media weng olaja okato ka yeta, okato ka yeta wa bot jo me ulaya, ogamo cen agama ki ulaya ni etye cito ka cung, pe ocung obwolo dano, dano ojuko thousands of pounds, such a person can not advise Acana kong first of all advising on what?

Meno wangeyo ni ludongo wabiworo rwomgi, ento lutino awobe luwodiwa me lanyo kaka wabidonyo adonga ki boxing ca okene. Wabidonge adonga ki boxing ca okene. This is so bad. This is wrong. Neno. Politicians pe udonyo i lok kom ker kwara acoli. Utino acako wacone ni, utino awaco ni, oh, uh, rwodi mukene ee rwodi mukene kibago tegi gibi pyelo i banga pyelo i bonga pyelo i bonga in ingeyo rwodi adi ma tye i cid kuca bota pire ma they are so intelligent in terms of education in inyono ka tyengi ka dong obino i kit me tekwaro Gin inyoto ka tyengi. En te kwaro ki tero bwomgi bwomgi kumeno ni ka wun dong wutye ka yako dano, wutye ka misleading dano myero kiwek wun wubed kenyu. Acholi wumedde ameda ki lok me yero rwodi. Wuye rwodi pien wamiyo kare. Rwot Acana for your information, wun wun wutamo ni an atidi twatwal, an atidi, an an atidi, an atidi, an atidi twatwal dong ma pe atwero lok i dye kal Acholi? Nye, Rwot Acana for your information. Kwanya icwal i kot Rwot Acana. For your information, amito awacci lok eni. Lutela tye i Acudi kany gulingo litik. Jami tye ka timme marac i dye kal Acudi. Jami ma tye wrong wacci tye wrong. Acana for your information, in iringo icito i Congo. An aloko gin ma angeyo. I kare ma in iringo icito i Congo, ikanna i Congo, nongo pe itye free. Tyen lok ma oweko in iringo icito i Congo lokke pol. Lukke pol adada ma ka iweko imi kare ki dano discussing i wi yamo wa duku lang so wek dok ket mere ni in iringo icito i Congo acana iringo icito i Congo ma dong pe itwero duku gang ilworo pi komi ilworo lok mukene ma tye i kin piny dong diro acoli gutamo ni kiket in loko rwot wek ngatu pe oyel in this is a docket ma in iduku thuru en, kimini edoket ma in iduku macalo rwot, dong in aye ibitimo jami ma kuman, in aye ibitimo instead of dano bino ka mwome i kome me mako in, in aye dong ibibedo macalo lawi rwodi, in aye ibibedo macalo, it was just something an idea me dwoko in paco safely just like kit ma lawo mac otim boss me guduku gang. Wutim bos mego dwogo gang ladit lobo okwanyo oketo ka moni. Oketo pingo? Oketo ka moni pien ladit lobo ngeyo lweny ma tye ka bino i kom otim. Oketo otim kwica. Me aryo ladit lobo oneno adam pu tim. Oneno kit otim obedo ka pwonyo gi dano. Ladit lobo oneno articles. Articles after articles ma an abedo acoyo ne i KDP. Owayo ni such a brilliant young man pe ki twero mako de amaka ki kel ki tii kwede. Watiyu kacel. Rwot acara in iduku i yo maber ni wek in pe kimaki, lutela gubedo piny ni the only way ma weko acara dong pe gibimako dok acara pe gibitero i nyim kot kiketo macalo rwot ka dong kiketo macalo lawi rwodi dong nongo cases mukene ma tye i kom acara-ni weng will be erased. Itamo ni an akwiya? So, since kimini that opportunity, that chance. Watin, in pe itimo gin pe i fulfilling needs pa Acholi. Dong ka tin lok ka laro office wo ni tye wan Acholi mukene bene wa ye ni aa ka dong ibi loko jami mukene kong dong i loke pien bene wa naka yam Acholi ki kwaro Acholi obedo ka tic labongo constitution ngom ma wa rwenyo through office pa Acana wa rwenyo dul ngom. Cente ma acana ki allegations obino ni acana ki ocito signing cente o kacel ki rwot pa madi ocito signing cente eno dong nyuto anyuta ni accountability pe tye kakare alok aloka ka tye ki weko bed tye ki wek excuses mogo lok me cito ko bot gamente wek opoti i ngeye ni an amene rwodi weng dong oring bot gamente. Caitani bene ocito bot gamente for backing, Cait eni bene ocito bot gamente wek wanen ka lok-ki ocung. Ineno? Wan macalo lutela ma a ki i Acholi, wan aye omyero wawac bot gamente ni gamente stay aside, eni lok me dyekal, this is family affairs, gamente stand aside until we rectify this ci dong walwongi gamente ebin dong come and back the rightful leader ma dong Acholi oketo i kom. Man aye lok ma tye. Ento lok mogo me misleading dano olanyo lenge gi mito ni interest ne otum anga ki miti ngo otim en acalo pud obedo mere kuman tamo ni lutino bikonyo wa lutino bino akwal lacoli lutino luyak gubiringo weng ilum ma woko nongo gugamo cente ki bot investors billions of shillings giringo ka loko tela tye i ye acoli kiloki. Latela acel acel matye ka winyo lokka it's not about cwalo team i kot it's about roco paco ki dong in latela i kare mukato angeco nyo pe wungeyo lok eni an amito awec wu it's all about the impact you gonna leave the impact you gonna leave bot wa kany ka dong diki ma ikiyiki ka ibia ki i opic impact ango ma in iboto kor tic ka dong diki ma ikiyiki.